Helo, Ffion Llewellyn ydw i a fi'n ddarlithydd cyfrwng Cymraeg yn y gyfraith. Mae nifer o um, gyrsiau gwahanol gyda ni yn yr adran. Mae fe yn bosib astudio'r gyfraith um, fel pwnc um, sengl ar ben ei hun, neu mae fe hefyd yn bosib i gyfuno fe gyda pynciau eraill. Mae'r rhain yn gyrsiau major minor, sy'n golygu byddwch chi'n astudio mwy o fodiwlau yn y gyfraith ond hefyd yn cael blas ar faes arall hefyd. Mae'n cynlluniau gradd ni yn y gyfraith yn gymwys am brif ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, so mae'n golygu bod yn bosib astudio o leiaf 80 credit ym mhob blwyddyn trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae bywyd myfyrwyr yn yr adran yn, yn fywiog ofnadw. Mae um, y Gymdeithas Ymryson yn un o'r um, prif um, gymdeithasau sydd gyda ni, a mae hwnna yn gyfle i fyfyrwyr y gyfraith i ddatblygu um, sgiliau eiriolaeth. Felly beth yw e'n ei hanfod yw um, bod chi yn esgus, bod chi o flaen y llys, felly byddwch chi'n dadle um, achos cyfreithiol o flaen barnwr neu farnwyr. A mae'n cymdeithas ni yn llwyddiannus ac yn weithgar iawn. Maen nhw yn cystadlu um, o fewn cystadlaethau mewnol a hefyd yn genedlaethol uh, yn reolaeth trwy'r flwyddyn. Mae yna ystod eang o um, ddulliau addysgu yn cael eu defnyddio yn yr adran. Um, falle'r um, amlyca yw'r ddarlith draddodiadol a seminarau hefyd. Mae gyda ni hefyd um, gweithgareddau um, mwy rhyngweithiol fel gweithdai fel rhan o rhai fodiwlau hefyd le mae myfyrwyr felly'n cael cyfle i wneud gwaith grŵp um, a falle um, cyflwyno um, reit ar y diwedd ar ôl paratoi um, gyda'i gilydd. Mae gyda ni gyfleoedd i fyfyrwyr i astudio dramor um, am semester neu am flwyddyn, a mae hwnna fel rhan o'r cynllun Erasmus Plus a hefyd fel um, rhan o gynllun um, rhyngwladol hefyd. Mae gyda ni fodiwl sydd yn um, ymdrin â profiad gwaith le mae myfyrwyr yn mynd allan i wahanol um, asiantaethau diwydiannau um, ac felly hefyd yn cyflwyno gwaith yn seiliedig ar y profiadau yna maen nhw wedi ennill. Mae myfyrwyr Aberystwyth yn hynod o ffodus bod Llyfrgell Genedlaethol Cymru o fewn tafliad carreg o'r campws. Mae hwnna'n hollol allweddol i fyfyrwyr y gyfraith um, er mwyn gallu datblygu sgiliau ymchwil cadarn yn ystod i astudiaethau gradd nhw. Mae Aberystwyth yn le arbennig, yn enwedig i fyfyrwyr sydd moyn astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae gyda ni hanes hir o ddarparu Cymraeg, um, yn enwedig yn adran y gyfraith. Mae fe hefyd yn le le mae lot o weithgareddau um, allgyrsiol cyfrwng Cymraeg yn digwydd, gyda undeb y myfyrwyr, um, gyda llety cyfrwng Cymraeg a lot o gymdeithasau um, hefyd. Mae'n bosib cael mwy o wybodaeth am ein cyrsiau ni gyd ar ein gwefan ni, Um, mae fe hefyd yn bosib i chi gysylltu gyda'r adran ar unrhyw bryd dros e-bost neu y ffôn. Byddwn ni'n dwlu gweld chi yn Aberystwyth, felly os chi'n gallu dod i ymweld â ni, mae'n dyddiadau ni gyd um, ar y wefan. Diolch yn wylio.